Nilqakom għal programm ieħor Politico. Llum ħriġna daqsxejn tard iktar mis-soltu għax kellna daqsxejn problema teknika, affarijiet li jistgħu jinqalgħu meta l-programm ikun dirett. Illum f'miegħi fl-istudjo nilqa' lil Billy McBee, li huwa persuna mill-komunità LGBTIQ. Min hu Billy? Billy huwa bniedem li ħobb jiex ħajja sempliċi kemm jista' jkun, però Billy qabel kien verament attivist akkanit fuq drittijiet ta' kollu, speċjalment is-suġġett gays and so forth. Ehm, bażikament aku. Mela, inti bħala persuna minn din il-komunità, illum jidher li hawn eh, numru ta' NGOs li kważi kważi Ħadd fuqhom taħt il-kappa tagħhom li jitkellmu f'isimkom fuq kollox. Mhux just ċertu drittijiet, letteralment tista' tgħid fuq kull topic li kważi kważi jekk ma tkunx taqbel magħhom kważi kważi anke inti ħażin, mhux biss min mhux gay imma anke intom. E, taħseb li dawn qed jirrappreżentawk tajjeb lilek bħala persuna gay. Ehm, u taqbel ukoll li daw l-NGOs e, prattikament jekk inti ma taqbilx magħhom fuq ċertu issue jgħidu li inti omofobiku li qed ixxerret il-mibeda u issa nafu fiċ-ċert li hemm ukoll nies li qegħdin jaħdmu biex jekk jista' jkun jarrestaw in-nies li fil-fema tagħhom qed jagħmlu xi ħaġa ħażina. Fl-aħħar l-aħħar hi opinjoni. Inti bħala persuna eh, li inti I mean kolt taqra tagħmel ir-riċerka tiegħek Ma taħsibx li huwa insult għalik, li speċi daw isma kważi kważi jridu jirrappreżentaw lilek daqs li kieku inti bla moħħ. U jsu għandek bżonn lil xi ħadd li lilek bilfors irid imexxik f'ħajtek. Ifhem inħossni urtat, naħseb dik il-kelma propja. L-NGOs illum il-ġurnata min ngħidu kifni Ugwaljanza l-ħaqnija. L-NGOs illum il-ġurnata qed iħawdu il-ħalt il-ħass mal-bass, skużi. Irriduna bil-fors naqgħu taħt ċertu stereotyping, jiġifieri jien għax gej irid naqbel bil-fors mal-abort, le. Jien għax gej irid naqbel mal-immigrazzjoni legali, le. Le, I'm sorry, le. Laqas naqbel li xi ħadd jispiċċa l-ħabs u jiġi it-timbrat homofobiku. Ħajdek dan l-affarijiet esperjenzajtu mina stess. Ikun hemm artiklu, tikkumenta, eżempju, isma' guys, għaw dan ħaġa, minflok imur all the way. Nistgħu nimxu pass pass Għalli anka inti sistema ekoloġika tal-bnid tal-komunità tidra bil-mod il-mod, mux paċum pum. Issa xin tajt najt jina ma biex ma ċertu ħaġa, inti omofobiku għal-ġihna. Għazgur, għasta tkun. Eżat, eżat. Issa għandek ħaġa fuq l-NGOs. I mean, la jinkonsultaw maħna, jaqbdu jafġu huma. Jekk jgħidu qed jimxu fuq bażi xjentifika, laqas biss ixandru ir-riċerki, l-istudji, and so forth. Jiġifieri, ekle, ekle. U ħaġa oħra, jekk aħna kontra t-timbri, labeling, għalfejn nużaw l-istess ħaġa fuq ħaddieħor. Issa, jien għandi ħbieb li huma gay friendly, dejjem sib support minn naħa tagħhom, u il-komunità gay sabet support minn naħa tal-poplu fuq il-referendums and so forth. Ra, huma ma' żmien dan in-nies il-ħbieb, is-supporters, isiru ġenituri. Mela, jekk din l-aġenda li għandhom l-NGOs minn l-approvazzjoni tagħna alright, jitmexxaw isiru. Naf nies li u maħbib tija jgħidu isma bil, mux qed jimxu tajib dawn tal-NGOs, da intom qed tagħmluha le, għax ikun hemm backfire fuqna bħala individwi. Mhux hekk.
Le, volter inti taqbel mal-punt li speċi daw, ħabba li ovvjament hemm element estremista fihom. E, Qed ovvjament tidhru koroh intom bħala komunità, speċjalment aħna e, ħadet ftit żmien biex il-komunità ġiet aċċettata għax peress Malta kienet pajjiż tista' tgħid ultra kattoliku. E, ovvjament kien hemm ċertu clashes, fimt ideat. Imma mbagħad tradizzjoni eżempju l-poplu aċċetta.
Jien niftakar klab fl-imtarfa, kienu jagħmlu drag shows, Fuq it-televisions kienu jaraw raż raġel li jibes tammara, jiġifieri dejjem kien dak l-element, hmm. ma kienx hemm dak il-ċertu mibeda lejn gejs, forsi mhux daqshekk għolja, mhux daqshekk baxxa x'in kien fin-nofs. Ma l-lum il-ġurnata qegħdin fl-ugwaljanza għandna drittijiet ċivili. Ma nix għafejn mor ortre, ma nix għafejn ċaħdu dritt ta' ħaddieħor biex aħna mor ortre minn dak. Jiġifieri Le, mhux hekk. Issa, ftit ilu, u ovvjament qed nimmaġina inti li ukoll kifet li ma taqbilx li persuna għax għandi ideat forsi kompletament differenti minn tagħkom kif is-soċjetà tixtieq għaj. So jista' jkun ma taqbilx magħha qasim ma naqbel ma' kulħadd f'kollox, però daw kważi kważi mhux kważi qegħdin iħeġġu l-ispeċi jibdew jgħaddu iktar liġijiet biex daw jiġu arrestati daw in-nies. Ma taħsebx li qed nimxu l-istess kważi mentalità tal-ISIS di? Ejja. Għax daw jgħidulek ma temminx fl-Alla tagħna. Ovvjament inti nħaġru kun oqtluk għax huma kjemnu. U llum li tant niftaħru li għandna suppost libertà, qed nappellaw biex in-nies jiġu arrestati. Ma bil assolutament xejn. Inti għandek libertà li tħallik titkellem liberu semmi tħassib tiegħek kollox. Ovvjament, mhux qed ngħidlek il-vjolenza jew ċertu. Le, li tħeġġeġ vjolenza xi ħadd biex toqtol il xi ħadd dik ovvjament. Le.
Imma kif ġiet hijacked il-libertà jew ċertu aġendi minn l-NGOs jew nies minn wara kwinti, dik hija politika, dik hija aġenda. Għax jekk verament hemm il-libertà tal-espressjoni qegħdin soċjetà demokratika, Nħallu kaħat jitkellem. Ovvjament, mux mibeda, mux violenza. Ma li twassal l-opinjoni tijak, merħba bijom. Għax kważi kważi wasanna fi stat illum li kważi jek titkellem. Fil-fat naraw sentenzi tal-qrati, jena forsi kont għaddej fit-triq u tajċa barxa ħadd. jew jien naf tajjart il xi ħadd għax kont fis-sakra hekk, ma teħel prattikament xejn, suspended sentence, però jekk forsi għadda xi ħadd mitrieq li m'għandux ikun ta' hemm eżempju għaddejtlu xi kumment dispreċċattiv għax għax u gej jew għax għandu xi kulur ieħor jew din. Naraw kif ħa nagħmlu nitfgħuh il-ħabs il-ġurnalisti tista' tgħid liberali kollha jqumu daqs li kieku ġrat l-aħħar tad-dinja. E, tajjeb ngħidu wkoll is-sena l-oħra kellna tista' tgħid fuq 300 ruħ tres u l-qorti mhm. fuq hate speech ma taħsibx li l-priority setna elbuhom ta' taħt fuq għaxina li hija l-sawwa xi ħadd. li at the end jista' jkun gej, jista' jkun persuna mhm. ta' ġilda sewda. Dak iwa ovvjament huwa kondanna blu għandu jeħel u l-prijorità tal-pulizija jien nemmen li għandha tkun hemmhekk. Mhux għax xaħat ġieli kellna każijiet wara forsi crime serju għax joffendu l-dak il-persuna li għamlet il-crime jitres u l-qorti huma. Mhm, mhm.
Sfortunatament iva hemm ħafna double standards. Ehm, ġustizzja Hawn Malta ħa ngħidu hekk għax ngħixu hawn, hija selettiva. Ehm, ma hemmx bilanċ, onestament. Ma hemmx. Għalhekk inti suspetta l-hemm ċertu aġenda eh, li sfortunatament il-komunità tiegħi ġiet ħajġek minna għax mhix konsistenti, mhix konsistenti għal xejn.

fl-aħħar mill-aħħar di għandha dritt di membru parlamentari u ġiet eletta mill-poplu. Dwar attività li kienet ħassira għal tfal importanti ngħidu bej 84 snin li tibda tillejbilja il-sessualità tal-persuni. Biex ovvjament daw jibdew jaċċettaw minn eta daqshekk żgħira li hawn genders differenti, drag queens u dal-affarijiet kollha. Inti qabel kollox taqbel li di kellha dritt titkellem għax di ġiet malli tkellmet qabżu fuqha daw l-NGOs mill-ewwel, ittimbrawha l-istess omofobika u li ma taċċettax l-affarijiet differenti u saħansitra kien hemm Xi membri mill-partit tagħha stess li kważi kkundannawha di għax tkellmet. Inti temmen li kellha dritt titkellem diħa nibdew. Kellha dritt wan kienet eletta mill-popru. Issa kemm kbir is-segment tagħha xorta kellha dritt. Kienet tkellmet fisem il-ġenituri wkoll, ġifieri kellha iktar dritt ukoll. Apparti minn hekk, Again, it's a concern, why not? U ħaġa oħra, jekk tmiss ċertu ġeneru, jien nemmen li hemm żewġ ġeneri, raġel u mara. Saqsi kwalunkwe bioloġiku espert fih dan suġġett. Anka l-ħaġa li sempliċement ma li fetħet ħalqa, ma, ma laqas biss analizzawha. Ija, qed ngħidlek hemm ċertu aġenda minn taħt li sfortunatament it's happening. Eh, issa, ovvjament, inti bħala persuna, bħala Billy, taqbel li tfal terba snin ikunu esposti għal affarijiet jew nħallu għom jgħixu l-innoċenza. Ħallihom Tanti jgħix- sabiħa. ħalli tfal li fl-aħħar tfal.
mill-aħħar.
Ħalli tfal tfal.
Min japproċċa mqar suġġett ta' sess jew sesswalità, li dik taqa' taħt grooming. U kull min jipprova, sija jkunx NGO jew membru parlamentari jew teacher jew kollox. I'm sorry, aqbad hu passi kontri ħansi. U taħseb ukoll em, għax ovvjament da jidher li din l-aġenda kif qed tajjeb inti dieħla fl-iskejja speċjalment tal-gvern ovvjament għax il-gvern jista' jimponi sa ċertu punt. Anka wkoll apparti di ta' minn forsa jgħid ukoll qed jiddiskutu bej jgħid u ten jgħalmuhom iktar affarijiet u hekk. Il-lajn, tipo fejħa jaqata. Da fl-aħħar mill-aħħar mhux affarijiet li għandhom jgħalmuhom il-ġenituri. Nemmen jiena s-sesswalità. Ekku hemm ċertu għata.
Jiena l-ħadd eh, l-iskola Letteralment ħadd m'għallimna xejn fuq is-sess. La ħriġna, speċi nirrejpjaw lin-nies, la ħriġna ngħajru 'l ħaddieħor. L-unika edukazzjoni li kellna li għandna nirrispettaw 'il kulħadd. U jien l-iskola wkoll kien hemm nies li kienu omosesswali, kont induna li hekk ħa jkunu, però ħafna drabi Ma kienx ikun hemm l-ebda problemi. Dement il-persuna turi rispett ukoll minn naħa tagħha. Ma tafx għandu jekk għandu jkun fl-aħħar mill-aħħar. Hekk għandu jkun.
Infatti għalhekk qed ngħid li hemm aġenda fiskater gvern iġġetu li m'għandhom sej fiha. Jekk tħares fiskater privati anke mhux kattoliċi barra minn Malta, li jridu l-ġenituri dak imexxu l-iskola. F'tal gvern jagħmlu l-oppost. U hemmhekk verament qed tagħmlu żbar kbir. Għax again it-tfal li jom tfal.
Ekku. Issa hemm bħala persuna gej int ukoll. Hemm taqbel mal-gay parade. Fis-sens, mhm. biex ngħidu kollox, da normalment isir il-Belt Valletta. Issa nafu li bil-liġi Maltija suppost, eżempju bil-bikini jew kważi bil-warrani Inti barra. ċensa pubblika.
Eh, għandek toqgħod fej il-baħar. U l-din malli taqbeż xi mit metru jew xi ħaġa insommek. Minn mal-baħar jiġu jtuk ċitazzjoni u ġieli jagħmluha anke anke kien insuq b'żaqqi barra ġol karozza. Però donnu Meta jsir il-gay parade jintesa kollox u jkun hemm ovvjament Ifimni, issa u minn jgħidlu jisu parti, pero ovvjament ikunu provokanti ħafna, speċjalment jien li hemm itfax li jkun hemm il-kbar. Tista' tgħid ma tagħtik xejn, però dil-Belt Valletti hija pubblika. Taħseb li da fl-istess ħin hija daqsxejn ukoll iwaqqa' il-livell tal-komunità gejja x'jien fl-aħħar mill-aħħar għandi ħbieb bħal mandu kulħadd li daw l-affarijiet jiddiskustawhom. U bl-ebda mod ma jridu jiġu assoċjati magħhom daw jridu biss jgħixu l-ħajja tagħhom mhm. eh, bil-kwiet kif dejjem jienet li għandhom kull dritt, voldri jiena minn joqgħod jipprova jagħmilhom il-ħajjithom infern jew hekk. Ma naqbilx, do fl-aħħar mill-aħħar nisbħanna. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-gay parade Ara, il-mod kif evolvit il-gay parade hija totalment differenti minn qabel. Għami, kif kif qed isir illum ma ma naqbilx magħha. Għax it's isa karnivalata. I mean, is- isna aħna l-gejs, jew ċertu ġenerazzjoni tal-gejs, insew minn fejn ġejna, għax xiex iġġilidna, għax xiex ftaħtna ħalqna, għax xiex batejna. Mhix Immaġina isu għandek jien naf ikkommemorazzjoni tal-soldati. X'jiġifieri tagħmel suvjett mant il-veterani u dat tip u għana għad disrispettanti, taf inti. Ehm, iktar naqber għandha tkun pal kommemorazzjoni ċivili fejn jiftaklu minn xi xaddejna, minn xi xpatejna and so forth. Anka jekk hemm bżonn forsi jagħmlu xi award ħalli inti tħeġġeġ tkun persuna gay individuum aħjar Fimt? Ma eħe, il-liġi għandha tkun għal kulħadd. I mean, intelligenza pubblika tkun fejn tkun, kwalunkwe ħin, f'kwalunkwe moment, kwalunkwe grupp jew komunità għandha tirrispett tagħha. Imma bqija iva naħseb qed twaqqa' naqra il-komunità naqa' fil-baxx. Għax donnu anka, issa ovvjament ħajkun naħseb is-sena d-dieħla jew dis-sena ġej gay parade internazzjonali jew x'ħajamlu ġej mijiet teluf. E, Kważi kważi qed nirreklamaw Malta bħala gay island. Temmen li fis-sess qisu donnu gay qed naraw biss is-sesswalità fih. Xejn iktar. Għax gay huwa bniedem normali.
Bħala sesswalità u segregazzjoni.
Eżempju, ħanuħu eżempju il-bandiera gay. L-Istraits għandhom bandiera? Ma naħsibx, ma nafx. L-Istraits għandhom parade? Le, jekk verament irridu l-ugwaljanza, anka l-gay bars, eżempju, qabel gay bars kont tara l-Istraits fihom kienu jiġu jaraw drag shows u dat tip. Ma għadhom. Ollhom kważi għasadhom jers u lemma ġi toħossuhom komdi. Ma ċertu tip ta' nies. Eżatt. Bil-komunità, mhux il-komunità gay eżatt. Jiġifieri hemm ċertu elementi li huma invalidi relevanti jekk verament qed nimxu għall-ugwaljanza. Eżempju, ftit jew kemm dik tal-stickers.
Għami, skużi, maħdix animali, gays are welcome. Le, għam sorry, ma wis irrelevanti, u kiekum għal-NGOs jikonsultaw maħna, kienu jiffrankaw ħafna battibekki, backlash, li eventwalment qed jiġu fuqna. Għax aħna qegħdin fit-toroq ma' nies li naf mal-kumplament tal-komunità soċjali ċivili l-oħrajn. Fil-fatt di tal-istiker eh, għadni niftakara ċara jiena li ma li qrajt onestament konħsib li xi xajta. Iwa.
Mbagħad li kienet vera u il-verità ħad gost li kien hemm numru ta' nies li huma gay speċi jisma' allura aħna maħniex qtates jew annimali, mhm. l-ispeċi trid tabella biex tidħol ġo post. Wan, tajjeb li nfakru li huwa illegali li inti ma ddaħħalx gej ximkien. Wadri, aski kieku trid ma tista' ma la sticker m'hemmx bżonn. Sticker hija ġast kummedja fil-fema tiegħi biex tiġbed iktar l-attenzjoni e, da, vodri da kif qed tajjeb inti u naħseb anke ovvjament xi ħbib li għandek u hekk. Kważi kważi qed terridikola Il-persuna għiex jisma' ara jien qed nista' nidħol ġo bar. F'eżens ġo bar. E, dejjem stajtu titlu. Ovvjament, issa jkun hemm postijiet li forsi jkun hemm iktar gejs minn oħrajn li ma fiex. Eżatt, jew kera forsi ħażin.
Ħanajdu ehm, kif kif inhi aħna para gejs we go a bit naqra zuberanti. Eżempju, naf min ma daħluħx Insert ta' gay ma libes naqa too fancy. Mar kontra il-code of ethics tal-post.
Tal-post, eżempju l-ilbis u dati. Ma tistax tilab ċertu karta ta' omofobija. Għax inti kull bniedem għandek għandu l-intelligenza, tofendilu l-intelligenza. Ra, ekk aħna nidru koroħ U dik trid tieqaf. Kun realistiku anke fl-argumenti tiegħek. U dik sfortunatament ukoll qed naqbżu dik il-linja. Le, fil-fatt qed tfakkarni f'xi ħaġa issa meta kont għadni iżgħar jiena illum nista' nsemmi għax m'għadux hemmhekk kien hemm id-disco Axis. U da jekk ma kontx tilbes Pulit, pulit. Kien għax dak il-barra. Dak iż-żmien ma u volti li qasaf kemm il-darba jien ma nexxi lix nidħol. Volti li xtaqajt għal bokħaġ. Ma eżempju jien.
Enti, eħe. U maċċu għad najtax maħalitu nix ġewwa għax jien għal-gej. Eh, l-lum għat tentuża dik il-karta. Eh. Donnu jizni għax ma tħalċ għax gej, mux għax il-biss. Hemm self-entitlement eh. at the wrong time, at the wrong places. U dik qed titlef l-integrità tal-komunità u anka dik ċertu support minn mill-poplu, dik rridu noqogħdu attenti għaliha. Għax again, il-poplu Malti sibni ta' spiss wara il-komunità gay, f'kwalunka referendum, f'kwalunka mozzjoni parlamentari, jiġifieri ma tantx nistgħu nduha for granted jew nużaw ċertu logħba għax dik il-logħba ħadd eżawrixxi ruha. Le hekk hu, u fil-fatt jien ukoll biex ngħid kollox kont sorpriż kemm relattivament fi ftit żmien considering inbidlu ħafna affarijiet u donnu għall-maġġoranza tan-nies kważi kważi qisu ma nbidel xejn. Tipo saru jaċċettaw il-verità ħafna, nista' tgħid li wieħed lemmu l huma laf kollox. Mhm. Ħassib inti xi ħadd li ovvjament ikun estrem fil-view tiegħu li huwa ħażin imma ma nistgħux naħseb nibqgħu nħamġu s-soċjetà kollha Għax persuna waħda tagħmel ħażin. Issa naqbżu daqsxejn topic żgħir ieħor. Temmen li f'pajjiżna u verament il-libertà tal-espressjoni llum il-ġurnata. Għax donnu jiena ħan nitkellem fuqi. Kienu ħossni komdu ħafna iktar 20 sena ilu nitkellem letteralment fuq kollox u bla lebda biża' li ħat offendi xi ħadd jew li ħadd ispiċċa l-ħabs jew tiġi mħarrek jew li li qed tinċita saħansitra vjolenza Għax tkun qed nofs ta' kelma li forsi użajt forsi l-Malti iktar. Eh, eh, kulurit. Kulurit li forsi ma dikx. Eh, ma taħsibx li daw l-affarijiet, pero kif edna qabel ukoll qed ikomplu jitfaw. Naqsu l-libertà tal-espressjoni, ovvjament. U fil-verità, flok il-komunitajiet differenti tal-pajjiż qed nlaqqawhom iktar flimkien. Qed inwarbuhom. Għax fil-veta jien naf nies ukoll li jgħidu l-isma' jekk nara għall-argument barrani kważi kważi nbaxxi rasi l-isfel sirt. Mhm. Għax jekk ngħidlu bonġu jifhimni xi ħaġa oħra da. Dawn l-affarijiet diġà ġraw barra minn pajjiżi li jgħidu li huma ħafna liberali. Illum tu bifer donnu qed imorru pass lura x'indunaw il-ħmerijiet li jagħmlu imma donnu Malta Rridu nagħmlu l-ħmerijiet xorta aħna biex Ejwa. imbagħad ngħidu Ejwa. flok nitgħallmu.
Ejwa, ħafna bħal Ġermanja Sweden infatti tiġa talmu għal lezzjoni għamettuha. Imma anyway, back to the question. Em, Eħe, bażikament li qed jiġri huwa dak. Em, Anka f'ċertu ġurna- ġurnalisti qed ikunu selettivi minn dak l-għażliet ta' opinjonijiet. Anka l-forums tara comment section ta' ċertu ġurnal ewlieni Malti jalqu lek il-comment section. Aha, jekk ikunu ċertu topics jalqu. Ah. Dan ħadd ma jista' jiddiskuti. Anka ċertu eżempju Facebook, għandek ċertu moderation, eża xejn tuża ċertu kelma, block. Le, I'm sorry. Morna pass qoddim tnejn lura. L-implementazzjoni tal-libertà tal-ispezzjoni, anzi qed qed tiċċeknuha u qed neliminawha. Again għalhekk jiena ma naqbix ma' daw tip ta' NGOs għax il-fatt li naqas qed jinkludu lilna Ma tistax taqbad u taqdef tipo waħdek. Ara xemmen barra, mux kull pajiz u għal-istess. Le, mux jekk.
Għax donnu jisna ġejn erbo minn nies biss li kważi jiddeċidu kollox għal-ħadd. Bħal aħna ngħidu għal-politiċi li jagħmlu hekk. Il-politiċi għal-menu ġew imtellajn mill-poplu, daw ma ġew imtellajn mill-ħadd. Infatti, implementaw. L-NGO se jagħmlu bidla radikali ħafna minn ma ġew eletti. BOR.
Ħafna agħar. Ħafna agħar.
Mela, inti bħala Billy, kemm il-ġeneru temmen li hawn fil-verita, għax illum hekk mhux se jiżballet jgħidu li hawn fuq 300, eh, jiena qed nara affarijiet voldirin ġibajnejja wara widnejja Min jgħidlek qed iħossni siġra, min jgħidlek qed iħossni siġġu. U min jiżżewweġ.
U min jiżżewweġ bozza, u min jiżżewweġ il-bankina. U daw il-medja qed iġibhom kważi normali. Voldri ma taħsibx li inti meta qed jitfgħu daw kollha l-ġeneri kollha flimkien. Daqs li kieku mal-komunità gej u da li naħseb jiena għalik u insult li jiena qablek ma' bankina, jew l-lidi. Ma taħsibx li daqxie qed nitilfu. Jien niftakar fl-antik min kien gay jew kien diżabbli jew mentalment instabbli. Issa bir-reverse psychology jisom reġgħu tefawna f'dak il-kategorija, back to square one. Jien bħala ġeneru nemmen raġel u mara. Tista' sassi kwalunkwe bioloġiku espert whatsoever, illi anke jekk tagħmel ċertu alterations, Inċetat tiġi identifikat skont id-DNA testing u whatsoever inti għanu eżempju jina. Okay? Jek namel jina naf xie pa rum pa ma ġemma jati għamlu. Eh. Jina nidentifika pala Nidem. Eh, Jgħidu l Nista najd li klina xita, ma dikki għal alter ego tijaj, il-fantaxenza tijaj, li għet tikseb jew qed tipprova taqsam jew tirkeb ir-realtà propja. Imma mm, le, I'm sorry, we're going backwards. Mort irreversibli kważi. Le.
Eh, mela, em, fis-snin reċenti wkoll qed qed naraw ukoll eh, l-issue tal-gender fuq l-isports. Nafu, da jgħidu x'jgħidu, hija, I mean, tippruvah ix-xjenza, li li bniedem li twieled raġel li għandek it-testosteron huwa b'saħħtu fiżikament iktar minn mara. Issa jien mhux qed ngħid ħa mmur niġġieled ma' boxer mara professjonali u ħa nirbħilha x'jien raġel, però Jekk titfa' boxer professjonali li twieled raġel ma' boxer professjonali li twieldet mara, iċ-ċansijiet dak li jista' hemm ċans li joqtolha. Dik il-verità għax is-saħħa hija differenti. Xi erba' bravi tal-Unjoni Ewropea ħarġu bl-idea brillanti li inti għax tibdel prattikament l-ID card tiegħek tkun qed tibdel jiena nista' mmur għada u flok nibqa' niżel raġel niġi mara. u minn għada stess nibda nikkompeti ovvjament mhux ħan ikkompeti fit-tliela jiena x'għandi naqab iżejjed u żmien issa, però jekk inkun professjonali għat li jeta nista nibda nikkompeti fil-kategoriji tan-nisa. Dan mal-li beda jiġri, ir-rekords kollha tan-nisa ta' kull żmien Inkisru ovvjament minn daw il-persuni li bidlu Eh, l-ID cards tagħhom. U li at the end of the day u marġil bioloġiċi. Eh, bioloġiċi dawn u marġil. Jiġifieri bażikament qed jieħdu mant in-nisa. Issa, jidher li ukoll ċertu pajjiżi irrakonoxxew li dak inżball u hemm xi stati anke l-Amerika u hekk qed jirriversjaw Għalus ma għalu ma jistax ikun da, ovvjament huwa mixfer fuq in-nisa fl-aħħar mill-aħħar. E, x'inhi l-idea tiegħek? Li speċi għandna naf nagħmlu kategoriji oħra li għal daw it-tip ta' persuni, jew li ħanibqgħu hekk u prattikament l-irġiel bioloġiki ħajerġgħu jieħdu over prattikament kull kategorija oħra ta' sport. Ekku, jien naqbel li iva hemm bżonn ċertu kategoriji. Anka naf Kien ħafna rapporti mxandri madwar il-pajjiżi fejn jiena naf raġel bid-dresses tiegħu daħar fit toilet ta' nisa supraħħom, you know, m'għandux isir. Again, hemm ċertu reverse psychology li fejn qabel kienu jgħidu li rġiet juhdu ħafna mant in-nisa, jixtħu ħafna mant in-nisa u dat-tip. Hemmhekk ġejna, Again, tista' tagħmel alterazzjonijiet kemm trid kemm jogħġbok. Imma DNA wise xorta raġel. M'għandekx għalfejn titħob fil-kategorija tan-nisa. Relevanti moħħok jew ġismek xi ħoss. So iva, għandha bżonn jagħmlu kategorija. Eħ, u fil-fatt ukoll kien hemm każ eh, ftit ilu speċi għax ġabu li dak l-ewwel raġel li welled baby, imma fil-verità da twieled ġenetikament. Mara. Għax l-intern tiegħu ovvjament baqa' ta' mara, għalhekk kellu l-baby, sa fuq l-ID card hemm li huwa raġel, fil-verità mhux jisa qed titmellaħ bin-natura. Iva, sfortunatament il-bniedem għadu jrid jilaba ta' Alla, mhix katoliku, insomma, akwet atheist sa ċertu punt jew agnostik, ah. għajdu li trid. Ma jisu jrid jieħu over in-natura u iva, kifini. Iva, sfortunatament mizmin il-gwerra il-met scientists għadhom hemm barra. Mhm. Għadhom hemm barra. sfortunatament qed nibilgħu din l-exka, ħanajdilha hekk, li biex huma jmorru tajjeb ikunu jistgħu jagħmlu ċertu esperimentazzjonijiet u taħtib qed jużaw ċertu drittijiet tagħna. I'm sorry. No.
Issa, nistgħu naraw mar-reġija għandna video żgħir qasir ukoll fuq din l-issue li qed nitkellmu.

Eh, mela, dawk il-videos li għadna kemm rajna, kif qed tinti qabel ukoll daw jisom donu qed jikkonfermaw li anka bej il-komunità stess hemm nies li qed jgħidu isma' qed naqgħu fir-redikolu. Aha, u infatti anka mod kif is-seduta tal-ispeech u tal-laqa sart mod organiku. L-NGOs mhumiex jagħmluhom dawn l-affarijiet. Alright, jiġifieri why not? Għalhekk qed nissuspetta jew għall-inqas qed ikun ċert li hemm ċertu aġenda. Għax kieku onestament, jekk verament importak mill-komunità gay bħali, għamel qatt magħna. Eh, lew, jien nemmen li fejn m'hemmx diskussjoni u hemm iċ-ċensura f'kollox. sinjal li hemm xi ħaġa ħażina. Eżatt, infatti. Dik dejjem voldri jien hawnhekk. Semmejt iċ-ċensura, ix-xjenza ma tagħmilx ċensura. Mhm. Jiġifieri jekk verament hemm il-riċerka xjentifika, riżultati xjentifika li jibbekkjaw x'edin jagħmlu l-NGOs, ippubblikawhom.
Jien fil-fatt hawnhekk apparti dal-istazzjon anke jien fuq il-programm tiegħi hemm dejjem sħaqtu hekk ħanibqa' nagħmel li aħna nistiednu 'l kulħadd, volli li llum stedinna lilek li għandek ċertu ideat u bil-qalb kollha ħa nistiednu wkoll il-komunità li tarrepreżenta dan l-NGOs. Sfortunatament ħafna minnhom ma jiġux għax ovvjament hekk ikunu challenge b'ċertu domandi donnu ma nafx għala donnu jibbekkjaw barra, mhux qed ngħid għal dawn l-NGOs biss anke ċertu ministri li donnu għandhom ħafna x'jaħbu jekk ma jkollok xi ma jtukx id-domandi u ma xi tagħmel ma jiġux. Aħna però l-bib dejjem miftuħ għad-diskussjoni u nemmen li jekk għandu jkun. Biex nżidu wkoll fuq domanda preċedenti. E, Sweden, naħseb naqblu, wieħed mill-iktar pajjiż liberali li hawn fid-dinja. Għadu sal-lum u dejjem hekk kien, donnu hu kien tletin sena avvanzat iktar minnek mhux iktar. Daw kienu madwar tletin sena ilu daħlu l-operations eh, f'nies ta' eta relattivament żgħira li tista' taqta' l-parti sesswali tiegħek biex tibdel inti l-identità tiegħek. Ftit ġimgħat ilu daw biss. Għalmenu kienu irġiel biżejjed qalu isma' minn riċerka li għandna Donnu qed noħolqu iktar problemi milli ġid f'daw it-tip ta' nies. U sfortunatament mhix reversibbli ħafna drabi, voldi jisak xaġa tista' tagħmilha darba e, u qalu la inti ta' eta daqshekk żgħira, sta nitkellmu 16 year old 18, mhux t'erba' snin, kif hawn min qed jipprova jagħmel hawn, diġà jibda jdaħħal il-flieles ġo moħħ it-tfal. X'taħseb li speċi aħna ħa mmorru triq all the way nagħmlu l-ħażin li jagħmlu pajjiżi oħra mbagħad ngħidu isma' minna żball? Jew forsi xi darba il-gvern u sa ċertu punt anke l-oppożizzjoni jgħidu isma' jgħidu illum hawn ir-riċerka l-ġdida li qed turi isma' qed nagħmlu iktar ħsara. Għax aħna Tajjeb ngħidu li speċi dawn l-NGOs qed ipinġu l-affarijiet bis-sbieħ. Speċi isma', inti qed iħossok hekk, mela le, tajjeb, ma ġra xejn. Imma la aħna qed ngħidu t-treatment li għaddu minnu dan nies ta' mediċina. U taħt is-sikkina. Eh, u taħt apparti taħt is-sikkina. U il-mediċina tagħmel ħafna ħsara fuq organi tal-ġisem oħra li huma vitali u sfortunatament Hemm minnhom jitilfu ħajjithom t'età relattivament żgħira. Għadni ma taħsibx li għandna nkunu fair ma' dawn in-nies fl-aħħar mill-aħħar, li donnu qisek għandek tifel, jgħidlek isma' jien irid immur nieħu droga, tgħidlu ejwa mur ħu. U mbagħad wara ftit toqgħod tibkieha speċi jew għall-aħħar sqatt ġralu xi ħaġa, jew saħansitra tilef ħajtu. Ma taħsibx li daw għandek ikollok at least ma nafx 18 year old At least, sa, biex jara verament x'irid f'ħajtu. Iva, nemmen li l-età tilab l-wol ħafna għaw importanti. U nfatti dik il-ħaġa li tisma li tifet ta' tlet snin daħħal li dija fras li huwa tifla u ġenituri ta' li rrit. Ftit wara kemm każijiet fejn qal eh, dal-pazjent li jidispeċieħ ta' dak li għamel, imma ovvjament ma jistax iġib lura dak li tilef Mhux hekk, le, le, dik. Le, hemm ċertu dik li jgħidu la trend. Alright li ibniedem il-unġat u aktar suscettibli nista' ngħidha ah. li li għal dik in-nassa li jagħmluha mingħajr ma jgħadu l-ebda tip ta' ħsieb jew konsegwenzi għal jew riperkussjoni għal iktar qudiem. Ukoll, iva, l-NGOs mela ħarġet din l-update din riċerka ġdida miflok qed joħorġu hemmhekk biex jissalvaw jew jevalwawha għadhom fuq is-sistema l-antika. Sfortunatament Malta timxi. Is-sistemi l-antiki għadhom għaddejjin. Napplikaw. Eh, iva, iva. Anka eżempju jiena naqbel mal-ħaxixa. Però eżempju hemm ċertu postijiet insejt fejn li ħarġet riċerka ġdida u qed jirtiraw ċertu ah. eh, affarijiet. Allora dik ma nismawx dwarha. Amin, le, trid titfakox fuq il-platt dak il-ħin. Ma tistax tista' jsir iktar ħsara sorry, jew ma tajċ kollox l-pazjent, jien zim mux għammur namel jina nafxi operazzjoni ta' saqajja, il-tabib dak kien jgħid li le kollox orrejt ta' tiġi normali bsi. Biex unbat wara, rrit nintefa fuq il-pilloli. Mux ħanġa laqas biss rip l-80%. Ma jistax namel ċertu xogħol, ma jistax namel ċertu attività. Allora ma stajċ tajli qabel. Kellek għalfejn titfaj taħt is-sikkina, forsi għax huwa delizzju tiegħek. No, all flus.
All flus.
Le, I'm sorry, I mean, għajli kollox mill-ewwel. Eh, Nishtiq ukoll nżid xi ħaġa biċċa fuq di. Taħseb li llum il-ġurnata tant kemm donnu sar kollox flus. Vodri kollox kollox prattikament rajna mill waqt żmien il-Covid kemm saru mhux miljuni ta' biljuni minn ċertu kumpaniji li vventaw suppost vaksin għal Covid. E, u l-istess donnu anka Fejn jidħlu dawn l-affarijiet, fejn tibdil ta' ġender, mhm. u min għax irid ikabbar xuftejh u min għax saħan sitra għaw każijiet li jiena għalli huma tal-biża u kieku jiena onestament noħdilhom il-liċenzja t-tobba. Għaw nies li dan idaħħala ġo moħħu li aħjar eżempju m'għandux idejh U jmur biex jaqtawlu idu u t-tabib jaqtaħielu. Mhm. Voldri f'dak l-estrem wasanna fil-ċertu nies, sfortunatament għax qed ikunu brainwash mis-sistema li qed naraw kontinwament kuljum iħin kollu, ma jbeżżakx ukoll li anka fuq l-aġenda eh, tagħkom bħala persuni gejs u kolaw minn qed jabbuża minnkom. Speċjalment dawk li jkunu t'età żgħira, għax int t'età żgħira dejjem iktar faċli la ssaqsi, timxi qisu donnu mar-riħ bħal kollox, u qegħdin isiru ħafna flus minn fuqhom u fil-verità hija traġedja għax minn verament huwa gay u forsi suppost qed ngħinuh b'mod onest biex forsi jekk ikollu xi problemi mal-ġenituri jew affarijiet oħra ngħinuh biex joħroġ minnha. Qegħdin intuh it-triq faċli biex jagħmlu ċertu affarijiet u ovvjament il-ftit qed ikomplu jsiru sinjuri u l-fena ta' dik il-persuna ċ-ċansijiet hija li ħajkoll iktar dejn għax ġieli jiddejnu biex jagħmlu ċertu operations u minn dawn l-affarijiet voli ibeżżgħek li d-dinja saret flus biss letteralment f'kollox. Iva,
Jien dem emmint, titfax kuħat f'keffa waħda. Għandek ċertu kazit izolati ġivi kunu rari. Jipreferu kif taqbattajt jitfaw kuħat f'dik il-keffa fuq dik il-persuna fuq dak il-kas wieħed għal-vantaġġ tagħhom għax hija aġenda tagħhom. Imma mbagħad pa ma jiġri jekk ikun hemm xi feedback minn kulħadd li dal-feedback ma joċċaw għoddejhom, jeskluduhom, jaħbuhom, jħassruhom jew jittimbrawhom bħala irrelevanti. Issa hemm ċertu każijiet ukoll fejn il-kosmetika għal dażmin kollu kienet provata li tkun ta' periklu għas saħħitna u dat tip u hekk u xorta jsiru. Anzi, pjuttost jgħidu isma' qed nużaw ċertu kliem ieħor ħalli nattu dik il-kimika u tiġi approvata. I mean, ma' off serita, I'm sorry. Anka ġili fuq, en morru fuq il-ħajja ta' kuljum. Dal-ħar kemm darba smajna fuq oġġetti, prodotti, irtirati mill. Kważi kuljum. Da ma jagħmlux quality control qabel ma jispiċċa fuq l-ixkafef madwar il-dinja u f'Malta wkoll. I mean, ara l-konsum, immaġina jien kon- konsumajt dak il-prodott. B'mod regolari.
Forsi Mhux l-lum darba. nħossni alright ġem oħra wkoll. Imma on the long run, kapaċ kapaċ għamlet li ħsara interna. Mhux ħan induna, is-sentom hi mhux dak il-ħin, anka fuq tal-COVID u l-lockdowns. Illum il-ġurnata, ħafna midu bil-vaċċin. Anke jekk tissegwi l-qrati internazzjonali fuq xi xaddej fuq il-Covid, il-lockdowns li kienu marru kontra drittijiet umani u kollox u hekk. Kollox qed jintrabaħ fil-verità, anke eh, meta tkeċċa mix-xogħlijiet iva. qed jieħdu lura l-pagi iva. bl-arretrati. Issa qed jammettu li kondizzjonijiet fejn minn ħal vaċċin kien paralyzed l-ewwel qalulu Iva ta' jista' jkun. Mill-lejla nhar tinbidel il-verżjoni li hemm mhux mill-vaċċin. Issa li qed jaqbdu dik ir-rota tal-azzjoni legali u rati u hekk, qed joħorġu l-veritajiet. Allora ma nistax noqogħdu naqra aktar konxi ta' xinu għaddej, nħadmu naqra rasna naqra sens komun u dat tip. Mi għara kem tista' tiġi evitata ċertu kazwalitajiet. Sempliċement għax bniedem jilbes ingravata nemnuħ. Le. Le, le, ekku, u tajb u kon, nejdu ġili semmejni, kem f'dal programmu anka qabel li dan il-purchasing li sar tal-vaċċini ġol Ewropa għadu sigriet. U lill-Ewropa li tant tgħajjar lilna l-Malta bil-korruzzjoni u l-ħmieġ, l-ikbar tender li qatt ħarġu probabilment kemm ilha teżisti l-Unjoni Ewropea, baqa' sigrietna sal-lum. La ħadd jaf x'fih, la ħadd jaf jistgħux ifittxu lill-kumpanija, anzi kienu ffirmaw xi gvernijiet li l-kumpanija mhix liable, wadri kważi kważi jkollok tfittex il-gvern, però again, ħa jħallas it-taxpayer, mhux il-kumpanija. Wadri. Kważi kważi anke fuq saħħitna qed nilagħbu llum il-ġurnata magħha u kif semmejt tajjeb inti hawn prodotti tal-ikel li jiġu konsmati eżempju kien hemm is-sena l-oħra anke ġilati, se ġilata hawn min jieħu wieħed kuljum tnejn tlieta u bla limit. Li daw għandhom kimiċi li jikkawżaw il-kanser ta' aħna kanser qed ngħidlu ta' mhux xi ħaġa voldi li qabdek rieħ jew qabdu kemm sanek U kemm għaddew jumej tnejn u għaddilek. U donnu. L-iktar inħara.
Ma jiġri xej kważi, assolutament. Accountability xejn, laqgħu li l-kumpanija u l-individwu għamel balla flus, jekk toħroċi kawza kontriħ u tinqata kontriħ, il-penali tkun ċuċata. Zgar xar kemm ikun daħħal iktar flus? Eh, diki, diki. Infatti l-iktar inħara i li ma nisimawx is-sewġ tiqniepen, alright? Din qampina tkun qed il-verità tipprovdina kull tip ta' verità, biex qed ngħidlek għal conspiracy theorists. U le, ovvjament. Meta qampina tipprovdilek ir-riċerka eh, ir-rapportaġġi u dat tip u xorta ngħid isma' nisma' din qampina. Għalfejn, għax il-verità hija aktar inkredibbli mill-gideb. Jisna għadni bela ħrejjef hekk ta' gibti. Lej, so tat temxi with the flow, inkella ah, ma tkunx eh, tal-moda. Jow li jiġi jiġi ta'. Ah.
Mela, illum il-ġurnata inti, kemm bħala billi li parti ovvjament mill-komunità. Għadek tħossok li speċi inti diskriminat? Inti bħal inti persuna mbagħad ovvjament ċertu nies li forsi jużaw għax inti gej eh, jgħidu sma dawet jabbużaw minna jew kull ħaġa everything you blame it. Naqra diskriminazzjoni minn hemm minn hawn skont fi sens bħala gej qatt ma jidilli li li affettwani għax kont nider Xorta sibt xogħol, xorta sibt ħbieb, xorta sibt partner, ovvjament, xorta sibt familja li tissapportjani. Again, miex ħanajdlek mawx ċertu każijiet li ma jeżistux fejn jużaw diskriminazzjonijiet jew l-familji jkeċċu għom datti, imma again huma każijiet iżolati li il-medja l-NGOs jaqdu ma' dik il-one out of a million u jagħmlu propaganda. Ishom jipittru ċertu affarijiet jew statistiċi iktar għoljin mill-oħrajn u dat tipu hekk. Para diskriminazzjoni wkoll hemm diskriminazzjoni fostna bħala komunità. Dak mhux ħamur miegħu għax dak oħxon. Dak mhux ħamur miegħu forsi Azjatiku. Jien iridu hekk il-borfen tiegħi, jien irid dak ma' min immur. Hemm diskriminazzjoni kollhom kien jiġifieri Ma xa fejn timbitruha bħala. Kważi kważi hija parti minn natura li bla ma trid. Iva, iva. Sejħla diskriminazzjoni jew hekk, però ovvjament aktar jiena ngħid ma rridx immur mażjatika ħana ġiet timbrat razzist. Donnu tal-komunità tagħkom jisob tibqada bejnietkom kif aħna konna 30 sen ilu. Jisu mhm. kollox behind the doors U li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jagħżel li jrid naħseb jien għandu jkun. Għalhekk għandek il-libertà.
M'għandek xax tgħid.
Jeżan bidu ukoll naraħħa xi ħaġa ridikola. Issa jiena ħanetkellem fuqi. Jien overweight, imma jien hekk xi ħadd jiddejjaq jgħid isma' ma jogħġbunix in-nies overweight. Jiena għandi noħodha speċi li dali li jobgħodni bilfors u li qiegħed jiddiskrimina kontrija u dal-affarijiet, fl-aħħar mill-aħħar hu jagħżel li jrid u jiena nagħżel li jrid. Sirna wis sensittivi, ma fadalx dik il-backbone. U naħseb dik in-nuqqas ta' backbone sar tal-vantaġġ għal ċertu entitajiet. li għandu xikun hekk, ngħidu kif inhi. Jew ħassaħħaħ il-bniedem jew dajfu. Issa jekk tużax ċertu eh, psikoloġija reversibli, reverse psychology fuq ah. il-bniedem biex jew fuq il-massa, dik għandna bżonn inqumu fuqha. Għaw, mhm. niftħu għajni naf xinu jiġi. Ah, Voldri, għajjem da topic tajjeb ħafna kombinazzjoni tal-donnu ħat ma fadallu backbone. Jien ma narahiex biss mill-komunità gay. Naraha mis-soċjetà kollu, donnu qisu s-soċjetà qed tiġi kontrollata minn ftit nies fuq kollox, donnu hekk għandek problema. Anzi, pjuttost qed tmur hi volontarjament. Kważi kważi isma' kważi qed jirreklamawlek isma' għandek problema hija kellimna daqs li kieku Jew letteralment għal kull ħaġa għax ovvjament hawn nies mela li għandhom problemi serji u dawk nappella biex ifittxu l-għajnuna għax ovvjament hekk għandu bżonn. Però li fl-iskejjel tagħna m'aħniex ngħallmu lit-tfal li jkollhom sinsla li isma' fil-ħajja ħa tintaqa' mal-problemi. Ħafna drabi, trid u ma tridx int ħa jkollok issolvihom. Issa forsi ssib daqsxejn għajnuna mill-familja, tgħid li ommhom m'għandux familja. Però mbagħad hemmhekk forsi fejn għandu jidħol daqsxejn il-gvern. Ma taħsibx li daw fil-fatt anka narawha kien hemm minn għalija xi 70% taż-żgħażagħ li diġà daw esperjenzaw id-depression f'ħajjithom. Jien niftakar meta konna żgħar aħna biex tisma' xi ħadd li kellu depression Kienet l-eċċezzjoni. Però konna noħorġu barra, ma nafx kemm-il darba waqajna bir-roti u la kien ikollna helmets u niddendlu mas-siġar u naqgħu minn ġo s-siġar, qas naf x'ma kienx jiġri. Ovvjament, waqajt, weġġajt, isma', you move on, tagħmel jumejn tlieta. Infatti, dik kienet skuża tagħhom li għax kienet tabù. Le. Naqbad is-suġġett tal-feminiżmu. Naqbel li nisa rridu ikunu iktar empowered, imma jgħidu ipi trajsu qatt ma kellna mara presidenta, kellna. U żgur li kellna. Mingħajr kwota. Qatt ma kellna kantanti nisa famużi, kellna anzi jippreċedu il-maġġoranza tal-irġiel. Le, ekku, minn għal kwoti kif għattajn. Għanna futboler l-lum, eh, internazjonali. Imma ipit ċertu zbilanċ, jiprofaw jgħidu ħanak nistax nitniq bin-nies. Forsi ngħaddiha din l-aġenda, fimt? Hemm ċertu insulti tal-intelligenza, fimt? U jaħbu fuq li jaħbu. I'm sorry ma tridx kun jekk. Kun onest, iffaċċa il-passat, il-preżent u l-futur. Le. U temmen ukoll li ħabba daw it-timbri li għaddi għandet joħolqu huma ħafna drabi daw l-NGOs. Il-meritokrazija Qed tintesa? Ija. Għax, mela jekk parlament irridu nitilgħu bil-kwoti. Jekk bord tad-diretturi irridu ukoll bil-kwoti. U l-kwoti fejħan waqfuhom. Għax jiena nargumenta għalfej għandu jkollok eżempju nofsom nisa. M'għandekx dritt ikollok wieħed gej allura? Wieħed iswed, wieħed Ażjatiku. Mela aħna flok ħa nimxu bil-moħħ u t-talent, l-esperjenza, ħa nqogħdu nimxu letteralment bis-sess u l-kuluri. Eżatt. Li hija diskriminazzjoni nsieq. U qed tammetti en ħanuża dil-kota tan-nisa. Għalha dik kisek qed tgħid li nisa mhumiex kapaċi jitilgħu bil-talent tagħhom. Again, kellna presidenti nisa, prim ministri nisa, kellna. Anka l-MPs Malta, l-MPs, eh, l-iktar tnej li jġibu.
Eh, Roberta Mezzola, U Mirjam Dalli l-aħħar waħda minn għalija kienu tnejn nisa. U mingħajr kwota. Mingħajr kwota, tista' taqbel u ma taqbilx magħhom dik hija ovvjament ixju kulħadd jaraw. Però daw nisa li tajjeb jew ħażin again irnexxew f'ħajjithom mingħajr imbuttaturi. Eżatt. Allura għalfejn donnu issa f'daqqa waħda rridu Il-kwoti, u bir-rispett kollu, mill-kwoti rajna x'tela'. Voldri jekk tagħsar tnejn-tlieta minnhom ta' ċertu sugu fil-Parlament, issib ħafna. Ma taħsibx, jien għalija narah li l-livell tan-nies qed jonqos meta tittella' nies li mhux kapaċi, tellajthom biss ħabba s-sess tagħhom. Le, eżatt, jista' jkollok ħames nies għal jitilgħu, però forsi mingħajr ma nitfadel fuq ħadd, Dik il-waħda tkun tajba daqs l-erba' li huma. Imma jekk itella' ħamsa li mhumiex kapaċi, ta' tinqa' isem. No, ħażin l-nisa.
Eżatt, għax anka nisa li huma nisa, igergru fuqhom, jgħidu għax għamilna tellajna waħda minn tagħna, ma naħażin. Imma stejna ftit, mhux tellajtu, all right, għax hemm il-kwota. Ma kellkomx għażla oħra, eżempju, jew u ħaġa oħra, the end of the day, mi ħajbati mhux il-pajjiż. Le, mhux hekk. Jien dejjem nemmen li anka bħal immigrazzjoni, eżempju ma tantx naqbel fuq l-immigrazzjoni legali. Immigrazzjoni bħala of the population ma saritx mod organiku Infatti meta tagħmel dik iċertu aġenda tal-overpopulation jew migration, x'ħaj jiġri? L-ambjent ħajbati. Is-sistema ħadbati għax tiġi overcrowded. Il-Maltin ħajbatu. Għandek il-barani li ġew jiexaw Malta għalħabba tranquillita u dat tip ħsattom. U telqu.
U telqu.
Tajbin. Telqu.
Issa miex għanajdek mu miex ta' kwalità dawn li jiġu sforzati, imma il-pajjiż mhux qed jiflaħ u n-nies qed jiġbaw. Infatti fl-aħħar surveys il-gvern qed jitlef. L-istess gvern li tefa' dan tip ta' emendi aġendi u hekk, issa l-popla qed jiġbaw qed jinżel. Donnu jisu boomerang qed tarġa' ddullilu. Leħdi. Dik il-boom saret boom u xokjat in-nies. Fil-fatt illum eh, kien hemm accident ġo mina Letteralment, in-nies tista' tgħid it-traffiku dam kollu sa tgħid tlieta lejn is-South ta' Malta. Ħabb accident wieħed da. U tista' tagħmel ħarqet karozzi.
U tista' tagħmel kemm trid flyovers. Imma l-problema m'intix tindirizzaħħa. Li għal overpopulation. Overpopulation u anka fuq l-ambjent għax iktar ma żid siment fl-ambjent, Għandek CO2 emissions joħorġu mis-siment. Mhux eh, vijabbli, mhux daqshekk sostenibbli, għax anka dir kema sostenibbli qed nużawha bla doċċ. Imma tispjega x'inhu il-mekkaniżmu tal-sostenibilità U jekk inti qed tuża s-sostenibilità tal-ambjent, għalfejn tqaċċa tissiġar? Jafu li s-siġra matura tipprovdi iktar ossiġnu milli s-siġra żagħżugħa? Ħażid il-fjums, ħażid il-poluzzjoni, qed tmur kontra dak li inti ehm, kont tippritka qabel u li għadek salum tippritka. Eħe, u fil-fatt hemm ftit ilu kellna s-Sindku tal-Gżira u li qed jipprova jaħdem da biex hemm ġnien hemmhekk li ilu fuq mitt sena jibqa' hemmhekk. Għax ovvjament il-Gvern dehlu li jrid jagħmel petrol station flok ġnien. Vodri, kif qed tgħid inti, affarijiet li ilhom hemmhekk mijiet ta' snin u għexieren ta' snin li ovvjament jgħinu ħafna l-ambjent anke mentalment għax nafu li n-natura hija xi ħaġa li żżommok mentally healthy. Eżatt. U fil-fatt jaf ukoll għandna din il-problema għax fil-fatt Malta ir-riċerka turi li l-problemi ta' mental health mhux żdiedu ta' splodew. Iva.
Dej jista' jkun mit-traffiku li qed ikun hawn li ddum siegħa u nofs satej biex tasal xi mkien, siġar imkien, Ambjent maħmuġ, nies jaħdmu jaħbtu ma' xulxin letteralment ġo triq, li int bilfors jekk ma tkunx mentalment hundred percent b'saħħtek, meta ħa tibda tintaqa' ma' dal-affarijiet b'mod regulari ta' kuljum, awtomatikament ħa tibda tħoss ċertu affarijiet. Anka ġenerazzjoni ta' tfal li qed jitelgħu mhux kollha ta' ma tinduna li hemm dik ċertu lifestyle fihom, the American dream, kommerċjaliżmu superfiċjalità tat-tip. Infatti, dejjem xtaqt li s-superintendent ta' tfal titkellem fuq daw tip ta' orientazzjonijiet u ta' tip u l-implikazzjonijiet fuq it-tfal żgħar. Għax dik again, dik għalija grooming tiġi li qed tissemmi jew tapproċċja ċertu aspetti sesswali u hekk. Ta' dik l-età. Ta' dik l-età.
Eżempju kontra Bible bashing, dik it-tip li tfaqqar reliġjon fiċċi kulħadd. Li jisma ħat għamel sess qabel iż-żwieġ ħadd mull l-infern ta' Bible bashing. żgħira.
Anke eżempju hetero. Mbagħad jagħmel li jrid.
Anke eżempju l-NGOs kien jgħidu kontra hetero bashing. Eżempju kien hemm Peter u Jane. Ma Peter u Jane qatt ma kienu flimkien. Allora, għalfej aħna introduċejna kodba eh, fuq il-dadi u dadi whatsoever. Naqbel li hemm ċertu età li jom, forsi iktar qoddim, ma mhux ta' 3, 5, 6, 7 snin. Eżgur, dak li jkun irtu kun matura mbagħad jibda Eżatt, għax eventwalment int taffiċina l-aspett sesswali. Għanħajt, eżempju, xamel raġa raġa, xamel mara mara, minn fejn ġod babies u tatib. Granted forsi ċertu familji spiegawhom id-dar u tatib, ma jien forsi miex kom dal-issa. Mux kull tifel jista' jiżviluppa mentalment, fizikament, pal ħaddieħor. Għalhekk tista' tgerfxu. Jien eżempju qatt marrit jew eh,

Klim oxxen.
Huma ħajdaħlu fil vokabularju tagħhom. Irridu ma rridux u mhumiex konċi dwarha. Ġifi hemm ħafna backlashes. Kemm mentalment, kemm fiżikament, finanzjarament, soċjalment, ċivilment, hemm ħafna affarijiet. Mela, wasalna l-aħħar domanda tagħna. X'parir forsi tista' tagħti lis-soċjetà in ġenerali biex ovvjament ikun hawn verament iktar tolleranza u forsi nitgħallmu wkoll nerġgħu niċċajtaw daqsxejn bina nfusna milli sirna nieħdu kollox bis-serjetà? U liż-żgħażagħ li forsi għadhom mhux ċerti, għax ovvjament din għaddejt minnha inti f'ħajtek sakemm kont qed tikber, ma jkunux ċerti mis-sesswalità tagħhom. Li tipo jaqtgħu jaqtgħu blank statement mill-ewwel jew li forsi jitkellmu mal-ġenituri. Le, fem, jien dejjem tkellem mal-ġenituri tat-tip. Granted li kelli missier nieqes, imma still, still. Xi tsija, xi tsiju, xi kuġin, l-aħwa tat-tip. So, l-unika parir nista' nagħti huwa tħallux lil ħadd jużakom bħala esperiment għaddejna minnhom kemm il-darba. Tħallux min jista' jużakom politikament Naħseb bażikament dak huma, għax tinsiex minn wara kwinti ħadd ma min qed jagħmel flus minn fuqek. U tinsiex ukoll sinna statistika. So ma nitilfux dak l-aspett uman. Lax l-istatistika. U drittijiet. Eh, ġiet għal-biża li Tħares fejn tħares. Eh, eżempju, l-Ingilterra tinnaqsulhom id-dritt li jista' jaqbdu l-karza jmorru x'imkien ieħor, issa limitati 15-il minuta.
Le, mhux fil-fatt, aħna parti wkoll minn dal-programm li qed nagħmlu biex nibdew nuru daqsxejn għawak tajjeb li tkunu tafu li aħna manna lebda sponsors, manna. Dik ukoll.
Manna foldi li maħna influenza. Dik ukoll. Jek tara l-sponsors jew il-flus li minn ċertu NGOs. Bil-fors ovvjament ħajkollok, jew ma tistax laqas biss tiddiskuti ċertu affarijiet, vodi li semmejt inti punt tajjeb ħafna. Erba' tiem oħra Ħa tiġri wkoll fl-Ewropa di li ħa tkun limitat, issa ħalliha Malta żgħira bħala area, però tkun limitat kemm tista' tuża l-karozza privata tiegħek. Ovvjament, is-sinjuri mhux ħa tkun issue għalihom għax ikollhom id-driver magħhom jew it-taxi 24 hours, imma inti li trid tmur ix-xogħol kuljum ħa tibda ssib, trid issib alternattiva jew ħa terġa' tmur b'tal linja kif inhi llum tittaħseb sagħtej qabel, jew titħallas taxi li ma taffordjahhiex kuljum, vodri għalhekk l-appell tiegħi dejjem ikun in-nies aqraw u segwu intom għax hekk il-media hija. Qarrieqa. Qarrieqa u ovvjament jekk hemm sponsors kbar li qed jisponsorjawha għal ċertu tip ta' aġendi, bilfors di trid timxi ma' dik l-aġenda ma tistax għax da il-well-being tagħhom Qed jiddependi minnhom, fl-aħħar fl-aħħar mill-aħħar irid jieħu l-paga d-dar. Saħli qabli hu d-dar jagħmel bil-kontra ta' dak li jkun qed jgħid. Kif fil-fatt naf ħafna politiċi ta' jiena li jagħmlu hekk għax jiena fuq il-każ li diskutejna daqsxejn illum li qajmet Julie Zahra, nixtieq inkun naf jien kemm membri parlamentari taż-żewġ naħat ħadu t-tfal tagħhom dawn l-attivitajiet. Probabilment la ħadd, ħlief forsi xi wieħed tnejn li verament jemmnu f'dik it-tip ta' aġenda voldi li għalajn in-nies jgħidu isma' għamlu hekk ta' u mbagħad minn wara jagħmlu ħaddieħor. Nafuha wkoll, kulħadd jiftaħar bl-iskejjel tal-Gvern. Kemm minnhom il-Membri Parlamentari jibgħatu t-tfal fl-iskejjel tal-Gvern? Ħafna minnhom mhux kollha privati u l-iktar għoljin? Jibgħatuhom? Mela nippruvaw inkunu daqsxejn iktar forsi onesti. E, Billy, ħadd pjaċir ħafna intervistak għax qajjem suġġetti e, interessanti ħafna u e, meta dawn is-suġġetti ġew espressi minn persuna ovvjament li hija omosesswali, turi e, fil-fema tiegħi li hemm barra m'intomx kollha l-istess u taħsbu l-istess fuq kull issue. Għandkom moħħ, bħal ħaddieħor, kulħadd bl-affarijiet li jħobbu f'ħajtu u x'jemmen li hu tajjeb għalih. U naħseb li għandhom isegwu wkoll l-eżempju tiegħek in-nies li huma parti minn dil-komunità u jibdew jitkellmu wkoll fejn ma jaqblux. Għax iktar ma jkun hawn nies jitkellmu ovvjament fuq ċertu issues Nemmen li s-soċjetà tista' tkun aħjar. Iva, jitkellmu ta' imma again hemm ċertu moderation online jibblokjawhom. Dak iva, dak irridu naraw forsi ma' żmien naraw x'jiġri. Imma nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna l-lejla.